Nulepa unau hna tutan zong kan vun lang ṭhan i atutan hi Laimi kan thawhkehnak, kan tuanbia le kan nunphung pawl kong kan i share tawnmi kha atutan cu a vun i share loin vawleicung thawngpang hmete kaw a si lo tulio ah a vun linsa deuhmi pawl thawngpang kha keimah nih ka theih khawh tawk. tidin ka relmi, ca ka relmi chungin ka vun theih khawh tawk a tawifiannak tete in khan tutan kha vun i share dingah khan ka vun duhmi kha a si. I atutan ah hi bantuk vawleicung thawngpang kong kan vun i share tikah hin Lungretheihnak, ngaihchiatnak zong tampi thil nihin kan vawlei dirhmun ahhin a can lio cuahmah a si. Hi thawng tadin ca a rel deuhmi, thawng a rel deuhmi nih cun tampi kan theihmi kha a si nain tutan ahhin a thei lomi, kan um sual ah ca rel kho ve lomi tiah update kaa zuam hin ka audience hna caah tiin ka vun tuah ṭhannak kha a si. A hmasa bik ah Kawlram chung thawngpang tlawmpal tete kan vun zoh a si ahcun July ni sawmthum in tuni sawmthum ni khat thil a cangmi pawl kan zoh a si ahcun Kawlram chungah nizan July ni sawmthum kha ruahpi a fak tuk i Rangkun hrawnghrang kha tilian a um. Tilian ti tikah ti a ṭhang i motor lam vialte zong kha a block mi kha tampi a um ti kha a si. I Laitlang lei cu ruahpi zong cu tluk in a fak lo nain Kawl lei Rangoon hrawnghrang kha tilian biatak tein ti a lianh caah mipi zong tlunkalnak, mizapi kha tlunkalnak le chawhvahnak zong kha tampi a hnorsuan ti kha hika zawn hin thawng kan rel ti kan hmuh khawhmi a si i mah rangkun i a ummi hawile vialte hna zong nih khan khi bantuk ti a lianhnak kong le khiti ti a ṭhannak kong pawl zong kha ṭha tein an theihmi kha a si i ruahpi a fak ti a lian ti kha a kan vun hmuh khawhmi kha a si. Ih cun Mukuai ramṭhen Myaung khuate lei ah hoi ti ko a si law mah lei i i kahdohnak le vanlawng bom thlaknak pawl kong kha vanlawng nih a ṭhuat hnanak kong kha a theimi zong tampi kan um nain update vun tuah ṭhan ka duhmi cu a si ti si ahcun atu Myaung ramṭhen sorry Mukuai ramṭhen Myaung khuate lei hoi ti ko a si law Myaung Township hrawnghrang i a ummi Tualchung minung le ralkap pawl i kahdohnak ruangah khan i kahdohnak kha a linsa i a fawinak kan chim si ahcun vanlawng nih bom voiceilak a hrot hna ti kha kan hmuh khawhmi kha a si. I kahdohnak hi vanlawng nih bom a thlak hnanak hi Ni kul le nili in khan a si cang. Ni kul le nili, kul nga, kul ruk, kul sarih, kul riat, ni kul le ni kua tiang bak kha vanlawng nih a ṭhuat hna i hi ni khat ah voizah timi zong kha an ṭial dih hna. A tlangpi in ni kul le nili in atu ni kul le ni kua ah ni kul le ni kua tiang kha vanlawng nih a kah hnanak hi a voi in voizah le sawmli bak a ṭhuat hna ti kha a si i cucu tualchung mi zong ngakchia minung pakhat ai hliam ti kha tualchungmi kha tampi an i hliam i i ngakchia pakhat zong kha a thi ti khan kan theih khawhmi kha a si. Ia cu bantukin atu khin u khuate lei hrawnghrang mun hlah timi Khua hrawnghrang zong hi vanlawng nih heh tiah a kah hna. Biatak tein a ṭhuat hna i cu zong ahcun a thimi le a hliam ai hliammi an um ti kha thawngpang kan rel tikah khan kan hmuh khawhmi a si. Cucu Kawlram chung i kahnak le thawngpang hi Chinram Laitlang zong ahhin i kahnak tete a um lengmang. Kan theih bantukin Mindat Complex lei te bantuk ti hna pawl zongah khan ralkap tomtom in vun luh kha a si i khan biatak tein an kham hna. Hi chiti cun i kahnak a um lengmang i Thantlang lei zong i kahnak a um lengmang. Hi thawngpang kha kan theih dih mi kha cu Chinram chung kha cu tam deuh nih kan theih ko caah khan i kan boruak le kan dirhmun thinphang ngaingai kan ram chungah kan um lio a si ti zong kha ka hen vun chim chih ka duh. Cun ramdang lei hoi tikau a si law thawngpang kan theihmi a nai bik in tu lio a linsa bikmi cu a si ti si ahcun Japan nih lihninhnak kong kha a si a theimi tampi kan um ko lai. Hi Japan nih lihninh kha July ni kul le ni riat kha li ai hninh kha a si. 7.1 magnitude bak kha a si, a tha kha. I a ṭhawng taktakmi kha a si. Uh, Kushu timi uh, Kumamoto timi ramṭhen lei hrawnghrang kha a si ti kha a si. Tikulh ai hninnak hi tikulh kha a si, Iceland kha a si. I Kumamoto timi uh, ramṭhen chung hi tikulh pakhat kha a si. Hi cu ahcun uh, July ni kul le ni riat Mah a khan seven point one te magnitude kha li ai hnin i atu tiang a thimi ah an theih khawhmi hin sawmthum le pali a si cang ti kha an si i hliam a tuarmi zong tam taktak an um ti kha thawngpang kan rel tikah kan hmuhmi kan theihmi kha a si. i uh, cucu a thei cia mi zong kha tampi kan um lai nain nihin ni tiang a thi mi hi uh, number he ṭih cia in uh, an ṭial mi kha ai khat cio lo i uh, ṭih cia ngaingai in kan vun chim awk kha